de na asase bɛtɔ w'ani wo nua bɛma na ɔwɔ yi wo nua bɛma na ɔde kata aba na ɔwɔ yi. mema kyerɛ me wadaro ma ɔni ha sese nkrataa no ɔde bae na me ne nkurɔfoɔ kakra hyia no ma nso ɛkyerɛ sɛ ɛno no nhia me sese wadaro ma ɛnyɛ no na mehwɛ ho medwo atoa na ɛna So ɔde baa no ɔka kyerɛ sɛ sɛdeɛ sɛ mo wakra wie deɛ ɔhu sɛ wɔsu akrataa no ɛno dwatɔ no na ɔgyina mu na ɔwɔ yɛ fa sɛ sɛ ɛbi sɛ sɛ sɛ ɔkɔba a ɔwɔ gyina ha na adekodeɛ no ɔwɔ ka no ɔte bi so

ɔno bro na nana no baayɛ no ananom nyinaa bu asɛm no na ɛbaa sɛ sɛ bɛ emu ayɛ deɛ no ɔde ba ɔde ba na ɛyɛ sɛ ɔka wɔfɛn kuma se na ka asɛm ɛwɔ wɛ ɛna afɔ de nua bɛma no de krata asɛm bi gyina ha no sɛ bɛ bɛka sɛ Sɛ w'ano bɛburu wɔ nkrataa no ho kɔ ne ba ana sɛ ɔfa ho kyerɛ onua baa no na nkrataa no mu asɛm no sɛ bia ɔba a ɔbɛka sɛ ɔne nai baako ne bɛba na ɔde aba na wahu mu na wase sɛ ma ɔhu sɛ nkrataa no ɛnka asɛm biara no w'ano bɛburu aka kyerɛ no te sɛ bɛtwa to ara na ɔgyina mu ɔgyere ɔgyerefo deɛ tu

Sɛbea bra wo ntakɛseɛ na wode ka adeɛ na wode pere na sɛbea bra wo ntakɛseɛ no bɔwa na deɛ wode pere nyinaa no ahwere wo nti ɛno na sesei ɛgyina mu sesei ɛfisɛ sɛ bɛbaeɛ no ɔka sɛ katoba no bɛsiesie no kama no ɛsiesie yɛ anka asomdwe ba nti na ɛbaeɛ ɔgya mu akɔmɛti sɛ sɛ wo sɛ ɔde hyɛ dɛ wɔka ɛbaeɛ de wura so kyerɛkyerɛ mu deɛ sɛ na bɛka no fa bɛpɛ yɛ so wura sɛ de kyerɛ mu

sɛ mo maame ɛbaa de sisɛm na mo de mo nka ho bi sɛ baayɛ no ho sɛ ade sisɛm deɛ na sɛ de ɔnyɛ bogya na ɔde di ma ba sɛ sɛ de ade baayɛ no baayɛ kɔ onwuma ma so so de kata baa wɔsɛ sɛ wɔhwɛ kata kɔ no na sɛ de ɔno ne nyinam ɔse ɔde ne fo deɛ tum ti kata bi a wɔn nyɛ bio sɛ na ɔpɛ yɛrɛ akyɛw sɛ ɔsɛ yɛrɛ sɛ yɛrɛ ne tra hɔ yɛrɛ asoso mo ne nɛte hɔ.

Ɛtufo akyerɛ me Adarama. Yɛfrɛ me Baafoɔ Adie Ba Ɔtɔ so Mmienu. Me ne Agobia. Yɛn ahemmaa adwa ato ano. Mesrɛ wo tufo akyerɛ me sɛ muso mu ɛnyɛ yie. Suban mmerɛ teɛ na ɛnyɛ korakorakorakora. Te hɔ bio. Moyɛ mmiɛnsa. Tufo akyerɛ me. Mesrɛ bro. Wone hwan a?

Yɛwura tɔfo ato m'anim sɛ. Otumfoɔ kyerɛ me. Kontire deɛ di kan yɛwura deɛ bɛma ne di bem. Na n'ahema deɛ yɛwura ntam kɛseɛ ano asrɛ ɛde apra deɛ. Ntam kɛseɛ nso deɛ ɔsrɛ na ade pem na ɛbɔ deɛ a na odi bem no kuta ɛnyɛ yie. Na mpanyinfoɔ no. a wɔne no som no, wɔn nso so wɔntumi ne no nsom. Sɛ yɛka bi ma no a, ɛnyɛ yie. Mmem, tumfoɔ kyɛn ne nso deɛ ne sere nipa deɛ ɛwɔ wiase ne bɔne na wone wo ho a wosrɛ Mema do nyansa nyinaa wɔ serɛ. Serɛ wo tu po kyea me. Mesrɛ yɛ Wura ɔmfa m'akyiri nkyɛ me. Fidie mu. Fidie mu sɛdeɛ me nso meka no sɛnea Nana Ɛmɛli kaeɛ no sɛ onipa dɛ ɔyɛ bɔne na ɔgye ne mfomsoɔ to mu a na ɔde adwaatoa ba a yɛbɛsɛ yɛ Wura sɛ ɔyɛ no biribi ma no. Yɛ Wura hyɛ me akɔm nsusuo de me nwi na yɛbɛserɛ.

Kom ɔkom. Mm. Akom deɛ yɛ kan sɛ di bi mmiyɛ sɛ bi na hema eh, ɔba pɛni wɔ sɛ wafom na ɔde di bi mbrɛ ewura ɛne yɛtim ka sɛ yɛ ɛne ne nyɛ adwene anaa yɛ mpene so eburo kɛseɛ na ɔde ma ewura nti ɔsɛ ɛde ɛsɔ ɛsrɛ ewura na di bi mu deɛ adaroma oso na deɛ ɛde ka ho sɛ ewura ɔno a na bibia wɔ no Ɔnwe no asem ayɛ kra tiatiatiatia. Nananom mada roma. Mabata. Deɛ ana asafo he kan no ana nso meka ebi ama ɛdi danse yi ma wafum wagye atum sɛ wafum ɔde di bi ma ba.

Ɔhene yi yɛ ma yɛhwɛ asɛm no. Kufu akyia me wei deɛ asɛm titititi deɛ ɛde ntakɛseɛ kora deɛ wapere anyɛ yie wɔn a ɔne wɔn da nyanse se yɛne ɔtena ɛnyɛ yie na kumase nifa Wada ama yɛbɛtumi aka bi ama wo nti yɛbɛka no sɛ tankerɛ sɛ wode kɔ prade no abɔ no nti yɛde no som a ɛnyɛ yie. Adɔnte atumfoɔ akyerɛ me ɛna ada nyinaa sɛ hema adeɛ ka me nua baa no no. Nkɔmmɔ a yɛkɔ bɛ nyinaa ɔne me di nkɔmmɔ. Nanso baabi a ɛfaa yɛn no, yɛn deɛ yɛnnya adeɛ a anka yɛbɛka bi ama wɔn. Na mmom, nea mpanimfoɔ yi reka yi, yɛsrɛ ne yɛwura de ma wo koraa no a, wokɔ a, maame wobɛbrɛ. Ɔda Roma, ɛɛ, wɔbɛpere yɛn. Ɛna ne nsa nka nti ɛsrɛ bi ma na ɛnyɛ yi. Kakra na nkagya nso bɛka gye bi ma na mede. Kasa kyerɛ ɔyere tie asɛm kasa ayɛ bi. Mɛkyerɛ kakra sɛ wotumi yɛ adeɛ nyinaa asesrɛdeɛ na mesrɛ sɛ gye bi ma nka wɔde ama maame srɛ yi. ka ɔnwene ne ho kakra. Saa nkyɛn ara me nso a sɛ tim no di me no ara bi na meka ama no Otumfoɔ no daworo ma ɔnwene no ho. Afei nso. Mpanimfoɔ se, Aboa no ansɛe w'adagyeɛ a, wonsɛe ne bɔn. Nka ahyɛaseɛ no ne dwaatoa yi baeɛ, yɛante Komatia na nka yɛreka bi. aboa. Nanso so wode ntankaseɛ pira deɛ na wo nsa anka a, wohwere. Ɛno nti, deɛ wɔfrɛ nso yɛka ne sɛ, yɛka Dibem no bi a, ɛnyɛ yie. Yɛwura Dibem, na mmom Ɔhemaa no deɛ yɛntumi nka bi mmoa no. Wɔka bi boa no a. Ɔne ne nkonnwa sofoɔ no yɛ ntam ɛnwo da wɔ kuro no so, asomdwoeɛ mma hɔ. Ɛno ara nti, asɛm no ha bɛnya ase deɛ mea no me nua no kura danse na ɛbaeɛ. Asɛm wei deɛ, ɛfitiaseɛ no koraa na baabi a bɛdwa toa me a, mehwɛ kaa ho yie. ante ho biribi. Na ahemfie, yɛde yɛn nyinaa yɛbaa yɛ nsua deɛ deɛ yɛnim ne sɛ ahemfie asɛm yɛde dwantoa na ɛka sɛm no wohwɛ na ɛbɛbɔ wo a na ade dwantoa afam ɛmu anim no wonhwɛ ntwe asɛm no a na mɛkɔ yɛ akɔ akɔdi na deɛ aba yi deɛ nam sɛ de ntamkɛseɛ na ɛka ntamkɛseɛ a wobɛbɔɔ so no Na nananom a wɔpɛ no wɔn aso. Wɔn koraa deɛ wɔn mu koraa kaa bi maa wo a, na nka wɔbɛtumi ne wo ayɛ pɛpɛpɛ. Ɛte sɛ wo adwuma mu na yɛpɛ sɛ yɛyi wo adi. Yɛyi wo adi, yɛma notice. Woma notice a, wɔbɛsɛe wo. Nti no, ɛɛ, mo anim no ara no na wɔama nnipa korɔ no kɔ. Nti saa na ahensɛm nso ɛyɛ na ne Egypt. Nti no, mɛsrɛ.

Ɛyɛ me awerɛhow. Wɔatena so mfe aduonsia ne du no mu, wɔmfa sɛbesɛbe ne ti nkyɛ no, na wɔantua n'akonnwa so. Migye nsɛ te sɛ sum dadeɛ no saa ara. Kumasi bekum Odu Boagyame ɛyɛ nananom benkumfoɔ yi so ɛdeɛ kakra bi kɛn. Dabi. Ɔhene tie asɛm. Kata kata kata. Ɛyɛ. Nana Danyansehema, Asɛm yi, anim wɔ ha yi ara na ntankasie yi yɛde bɔɔ wo so. Woka koraa na w'ano refonfo. Woka koraa, wogyina hɔ ara, wo body language koraa kyerɛ sɛ sɛbi adeɛ no nka wo. Ɔho, na wobɛtwɛn akɔyɛ wei, asɛe yɛn wura adagyeɛ, yɛayi committee na yɛafa ha ne yɛyɛ sei, na ɛnnɛ wo san bɛgyina ase aka sɛ yɛnka bi ma wo. Ei, ntankaseɛ deɛ wokɔ ka de pra adeɛ deɛ a, obiara nka bi ma wo wɔ ha o. Adɛn na ɔsɛ yɛka bi ma wɔ? Wotena so 40 years koraa na ɛnyɛ wo dea. Yɛma wo kɔ sɛ kɔtena akonnwa no so kɔwɛ so a, bɛwia ho nnoɔma nyina ara. Bɔne aba akyiri. Adɛn na ɔsɛ yɛma wokɔ? Ei, nananom, momyɛ fa waa fa kɔ wo deɛm. Sɛ wo na anka woyɛ dehyeɛ wɔ akonnwa ho bio ho na obi te so na wopɛ sɛ woba a, Biribiara wɔ so hwɛ sɛ me nea edidii mi anka bɛyɛ me dɛ ei ɛyɛ ɛyɛ aniberesɛm paa maame benkum deɛ ɛka bi ma wa ɛnyɛ yie ɛwɔ sɛ wokɔ na obi a ɔyɛ biribiara so de sua biribi sɛ yɛ sɛ obi yɛ bɔne a wafom na yɛmfa nkyɛ ne wafom no woyɛ late ne akyi wodaduadeɛ a wafom ne aka bi ama na akɔ sɛ ntankɛseɛ de kɔpra deɛ na ɛbɔɔ deɛ a

Aduanafo yɛ ho aka. Na asɛm yi bae nyinaa na migye di sɛ wɔn mu nim sɛ aduana pii si hɔ, God bɛba bɛfa ne din koraa me aka sɛ ɛso ntumi nyɛ papa. Ɛba wiei no, ɛkɔfu sɛ ma, yɛma me nua Denyase Hemaa akonnwa no abɔ no. Wɔbɛsɔɔ me ntoma mu. Mesrɛ yɛn Wura, Ɔno na tumi nyinaa kuta no, ma me no, wafom. W'adi, ɔnka ho, wasom kakra deɛ. Nti deɛ me mɛsrɛ kakra ne sɛ yɛn Wura bɛtumi ayɛ biribi afa ho a, ntam kɛseɛ no ɛyɛ ne dea. Maame nso aka ntam, a ntam no kyerɛ sɛ abɔ no, na sɛ yɛn Wura ɔbɛtumi ayɛ biribi afa ho a. Ka wo nyɛ. Doto Bakyem, Kumase Ayekofoɔ, na ma deɛ ɛka ne sɛ ɛyɛ rantan kɛseɛ, Asante nhyehyɛeɛ, wode pere adeɛ na wosan ka a, deɛ wopere biara ɛbɔ wo. Madam, ma asɛm no baeɛ no, yera kaa sɛ ɔresiesie. Yɛ deɛ, ɛhɔ na yɛgyina. Asɛm no, Denase Hemaa, anka ɛwɔ sɛ ɔpene so ma yera siesie. Wampene so. sɛ yera nsiesie ɔka ɔde ntam no bɔɔ so ɛna akɔ kɔmitii ɛna abo no ɔno aso ne mpanyinfoɔ no ɔmo nyina ɔmo baɛ baako koraa anka sɛ ɔbɛtumi ne naso nti sɛ yɛsrɛ bi ma Nana Darma ɛnyɛ yɛn. Na ɔtɔ su hɔ. Ɔtɔn Boakye Ame. M'adaworoma, bere ase tee no, mitee ho kakra na tua me kete keegi kaa sɛ ennya nnuru. Seesei deɛ aduru hɔ. Mesrɛ nkonkodoeɛ epakyɛw me ma me wura di bem. Nana, menka m'asɛm. Wontena akonnwa so na sɛ yentuu wo da a, Wohu ne ya. Mana deɛ ewu a wohu ne ya. Meyɛ ma fam. Na ehu sɛ deɛ si kyeɛ no. Lawyer ni di asɛm a ɔsi me go to authority. Me sɛ me wura ɛɛ o de sɛ asaaman. Ɔhemaa no atena ase fifty something years. Nkonwa siesiei ara na ɔne mpaninfoɔ no yɛkyere kaa soɔ. Na abufuo baeɛ a yɛkaa ntam gui sɛ ɔnyi akonwa no bi. Ɛbaeɛ no me wura kaa sɛ ɔde rebɔ no kɔkɔ ɔntena akonwa no so kɔsi sɛ ɔbɛwuo. Na ɔwu a yɛmfa nkoto deɛ ɛda Dadɛm na ɔda ma me sɛ biama me so a, na ɛkyerɛ asɛm biara nso no, mɛtumi afrɛ ne da nya ase mpanimfoɔ ne deɛ ɛka ho no apere ahwɛ sɛ gyee sie bɛba a adesrɛdeɛ. Na na bɛ kwan ni eye ɛyɛ fa so wa kɛ ɛyɛ fa sa bɔ ɛsɛ na ɔkɛ koko fa sa wa na sa ɛyɛ fa.

As na dɛn na wɔte mu ne sɛ ɛte no, ɔkyena bi no, obi dwa baabi a wɔka sɛ sei na ɛteɛ, wɔada wɔn agu hɔ. Kyedɔm. Tuba Kyane, Nana Kyedɔm nso asɛm no ɛdwene ho a ayɛ awerɛho kakra, kyerɛ sɛ ɛbɛnya ase berɛ a panin watena akonnwa so akyɛ, ɛna atutuo bebree nso baeɛ ɛberɛ a asɛm no baeɛ ɛna wɔantie. Yɛn wura nso amee ate aseɛ sɛ ntamkɛseɛ deɛ, ɛmu ɔdwo yie ɛmaa ɛnkyɛɛ biara Otumfoɔ yɛn Wura frɛɛ Ambakom ne Ɔhene se ɛma yɛn nyinaa te aseɛ sɛ ntam de sɛ yɛde pra deɛ na wopere na sɛ woannya a deɛ wopɛ no ɛbɔ wo nti sɛ wohwɛ no pefee deɛ a anka Dib nkinso mu anka ɛnyɛ yie na ne mpaninfoɔ korɔ na wɔbɛkɔ akɔsom koraa nso se yɛntumi na yɛ yɛma no kwan sɛ wɔnkɔ a na hwan na ɔne kɔ akɔsom nti nka kyidɔm deɛ nka sɛ yɛka bi ama no anka ɛnyɛ yie na ne nyinaa nso ne sɛ Yɛn Wura ne ntam no wɔ no ho, Obegyina ɛho biribi a ɔyɛ ma adze nye adze. Ɔbɔkɔ so ahyira mo. Yɛtse ha yi ara na sɛbe Yɛne Gaga sɛ nta kɛseɛ wo bɛka na ne bɔ so na efo a wafa wo ne ne nananom wo ka yi na nta kɛseɛ so na bi a ɛyɛ hene na egye gyebim gyebim a mo ka yi.

So ntam, so waka ntam ha na wakɔdi asɛm no na wadi fɔ? Anka ɔsoma hɛn asaa abegyina ha reserɛ sɛ yɛnsan mfa mma wo? Daabi, me wura, meserɛ wo ara, me deɛ mentumi nka me mua. Sɛ ɔno nso atwam mfe aduonum, nanso nam sɛ ɔde yɛn wura ntam na ɛpere yɛn nti, ɔkɔ. Nyae ma wei deɛ ɛyɛ ya koraa kafre a ɛwɔ sɛ wokɔ deɛ Gyasefoɔ ka no. Hwɛ bɔdɔ. Eh, yɛwura kyerɛ me te bɔdɔ nso deɛ meka ni. Eh, ɛyɛ ya Deɛ na na de nyansa hemaa wɔ mu. Na mɛsrɛ yɛ wura ntamkɛseɛ ɛyɛ ne dea mɛsrɛ sɛ ɔbɛdwen ne ho wafom deɛ ɛsɛ sɛ nka ɔyɛ wanyɛ no ne kwan so na wasan aba na ɔde anidie brɛ me wura sɛ wafom ntam no wura no ye yɛ wura otumfoɔ ɔnhwɛ na ɔnwen Eh me maame ehu ma me. Ofuma yi. Ewura kyerɛ me na na ofuma nso kɛn. Na na de nya se ma inu yi na me se bi ama me sɛ eh ewura no ana tam yɛ ne deɛ. Ɔpagya ne ti na ɔhwe ne ho ma yɛ deɛ ofuma nso reka no. Manfo. Manfo. School ba kyerɛ me yɛ ma mo so ɛni toma me ba bɛhyia wɔ ha asɛm a ɛka paa kyerɛ me a ɛtɔ me tirim sɛ me nsuo ta kɛseɛ te sɛ nnɛ So ɔno anka sɛ wansoro no nti na yɛma wo, yɛka bi ma no a ɛnyɛ yie? Ate fa ma yɛn. Ɔtufo akyea me. Ɔda wo ma. Mena me nua baa yi nasɛm ɛyɛ yie. Nso amanneɛ ne amanneɛ kwan. Ntamkɛseɛ obiaa suro no ofie ha. Sɛ tɔhɔ na ɔɔka ho asɛm a ɛɛden yie. Hom yɛ kɔ hwɛ ne mpanyimfoɔ korɔ no wɔ mo kurom hɔ. Mpanyimfoɔ yi se, Yentumi ne no nsom. Sɛ yei na anka wɔkɔ dwatoa na mpanyimfoɔ no nyinaa di n'akyi na wɔde wɔn kɔ dwatoa a, ɛnneɛ ne yɛsrɛ bi ama no a, na anka yɛn ho kwan bɛfa so abɛka no. Nanso me wura, kakra a mɛka ne sɛ, ntam, wo a na wo dea, wɔada wo ma. Dwene ho, de hwɛ, yɛ biribi kakra fa ma ne wura. Meda wo ase. Nya de, me papa prɛko pɛ. Enti deɛ ɔte so no, me se w'anen no no, ɔhu me a, ɔfrɛ me piesie prɛko pɛ. Asɛm no yɛ den, nanso wode m'abɛtena ha sɛ memmɔ sikadwa ho ban, yɛmmɔ ntankɛseɛ ho ban. Enti woanya sɛ ntankɛseɛ nso aka no deɛ, me wura ka ne ha sɛ ɔsɛe ntankɛseɛ no ade praa deɛ a, na ɛbɔ wo a, na worekɔ. Enti aberewa, wei deɛ yɛsrɛ bi ma wo a, ɛnyɛ yie. Sankore. Me wura kyɛn me sankwari so kakra a mɛka ɛne sɛ sɛ nana de ne asɛnhema n'asɛm no awerɛho bebree na tam kɛse a wɔaka na ɛkyerɛ yi afei deɛ akɔbu abɔɔ no de ka me wura ka me kura mɛgyina ha ka bi a nkɛnyɛ yi nanso Ɔhemmaa hɔ sisiiɛ yɛ a ɔgyina ho. Tumi a ɔkura no nyinaa kyerɛ sɛ ɔhene nni hɔ nti na akɔyɛ sɛ ne mmoa yɛ gu bebree no. Nanso ɔhene ba a, nneɛma bi wɔ hɔ no ɔyɛ koraa no a, ɛbɛtumi ayɛ. Ɛna sɛ me ne mpanimfoɔ a ɔne wɔn som adie, ɛɛm, sɛ wɔyɛ ne dɔm koraa no mu ba a, na me wura ka sɛ, Ɛɛm, mo adaworoma, monyɛ ama no nka na monkɔka mo nnwa montena ase a, ɛm sɛ ɛbɛyɛ yie. Tumi deɛ deɛ ɛsan kɔ Amerika nyinaa ne sɛ, wɔtiatia ntam so. Ɛwom sɛ wɔtiatia ntam so, ɛtam nnuru ara ne dea. Wotia so no wa si watia so mede kyɛ wo a obia ntumi nka hwee nam so gyina ha yi abusua biaa nni Asantema mu ha a ɛnyɛ me wura na ɛbɛtumi akyerɛ wo ase obia ɔbɛgyina ano ano dendeenden ɛso deɛ me wura bɛka no ɛno adeɛ nyina bɛfa ntimi wura wadaroma sɛ ato no na watumi aba w'anim na waba abɛsrɛ wo deɛ me wura wadaroma nka yɛ ho biyom a ɛsan kɔ mɛdɔ ase. Asante akyere dɔ me abra.

na wokɔ nyina de ka nkwadaa no antiri na abɔ no nka mesrɛ a na nka ɛnyɛ yie nso sɛdeɛ ɔbaa yɛ yɛ a sɛ me kyɛ ɔma abɔ adi yɛwura ɔno na nta ne ade dea na mesrɛ sɛ nka ɔno bɛyɛ me ti nka ɔhu no. Deɛ mawerɛ so. Yesra ka and said, Ɛyɛ de nya se akonya deɛ, me ara me nana a ɔhene bafo dɔ nti, ɔhene bafo dɔ odi kan nti, de nya se ɔdeɛ. Asem bi a ɛyɛ mfiti aseɛ kakra ɛfɔre me sɛ me yɛ Awurada Roma na abokyerɛ ɔde frɛe me yɛ kɔɔ dɛ sɛ nka ɔpɛ sɛ nka ɔsiesie asem no nanso amma ne ka. Ba akyire ha ne nyinaa amma ne ka. Na deɛ ɛti ha deɛ.

Ɔsɔ wo bo. Ɛsɛ bi ma wɔnyɛ yie. Anaa m'abrɛfoɔ deɛ ɛka no no, ɛsɛ bi ma no nyɛ yie. Nkɔsoɔ. Area kyerɛ me sɛnea nkɔsoɔ so yɛ kɛ. Mebaa efie ara no, nneɛma mmienu na mesuro paa. Yɛwura ntam, ntam kɛseɛ. Ɛna yewura no asɛm. Yewura ɔse gyae deɛ woyɛ no na mensiesie wampene nti sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi nkɔsoɔ yɛkɛ bi ma wo a ɛnyɛ yie. Yewura Ntampese abɔ no deɛ a, ɛnneɛ wɔnkɔ ntumi ne ne nso. Nnipa akyea me de kɔ maa deɛ meka ni, kɔmiti no na meyɛ chairman wɔ mu, na kakra a mɛka ne sɛ, yɛwura Ntankɛseɛ, ɛyɛ n'aniberesɛm, da a ne Ntankɛseɛ sie n'ani abere papaapa. Ɔkaa yɛ na yɛde maa no a anka ɔbɛfa, abɔ no a, yɛwura ɔda Roma, ma no nkɔ. Kotase. Otumfoɔ akyia no. Ɛɛ Nana de Nyansahema asɛm no abɛtɔ no, awerɛho yie. Nanso Otumfoɔ ntam deɛ, yɛn nyinaa nim sɛ yɛmfa Otumfoɔ ntam kɛseɛ, yɛmfa nni agorɔ. Ɛnɛ biara ba abɛsuaeɛ a, asɛm wei sei yɛ ka ka ka ka ka sɛ Otumfoɔ Ntam o, sɛ Otumfoɔ Ntam o. Nti ɛnɛ ntam kɛseɛ Otumfoɔ Ntam yi abɔ ɔhemma yi a, me Kontenase Hene, meka bi ma no a, ɛnyɛ yie. Ɔne wɔfa. Asutan no yɛ asutan mesome kane asɛm no awerɛ ho asɛm no ase fam na mmom me baa fie ha no deɛ ɛka kyerɛ me nia adeɛ a mehwɛ ni yɛ ɛna otumfoɔ nta mepa mepa kyerɛ obi ma no ɛnyɛ yie ɛnyɛ yie ne sɛ na hyɛ aseɛ no kuro wura Ɔka ne bɛka biara ɔmfa ne tiri ani ntie Juda nso bɛka bi ama no a, ɛnyɛ yie. Monyɛ awerɛho na nananom mo mmea agya a egya pa ara a etua ntampɛse ara no no nnɛ wɔ hefa? Egya a ese yɛ nea nea ɛka ne fie ara etua no nnɛ wɔ hefa? Ewura to no fam bɔ mmɔden biara sɛ anka ɔbɛkorakora ahaya. na na wo ne didie wɔ mu na na wo nte aseɛ ntama na woka no sɛ wode pra deɛ a ɛfa no so kan wode pere wadeɛ na sɛ biabɔ wɔ a wɔn mu a wɔne wɔn mu kɔ akɔkɔ som Wɔn da nananom anim. Biara sɛ wɔn na wɔsum ɛnyɛ yie. Na awerɛhoɔ paa ne sɛn? Sante ne akyikyiri yi o. Na Kyeame de asɛm ma ne mu a na mo nso agya ama yɛn ne ɛte asɛ ne yɛn ne yɛn ka bi. Kyeame tuma mu a na nananom mo nso agya ama yɛn sɛ yɛn nso yɛn ka deɛ yɛyɛ yɛ adwene kyerɛ yɛn no yɛn ka kyerɛ no. Wadama ɔmfata wɔn sɛ. Yɛnya no kwan, yɛnya no kwan, na deɛ sɛbe wɔne no bɔeɛ a nkonimdie aba no, wɔbɛma yɛmfa ma no, ɔnsɛ koro a ɔmfata, ɔnkɔ. Yehowa dɔ wo. na ade na sɛ yɛma yɛn mma di bi ne bi ma no a, ɛnyɛ yie. Ɛsiane sɛ sɛdeɛ Bible koraa ka sɛ, sɛdeɛ wo ne wo nkurobɔni wɔ kwan so no, hwɛ na ne no nsiesie mo ntam, na dabi wamfa ankɔgyina ɔtɛmmuafoɔ no anim. Sɛ bɛduru tɛmmuafoɔ no anim a, na aka akyi. Sɛ nananom bi ba sei ne yɛ sɛ yɛsrɛ a, ne yɛsrɛ no sɛ obi a asɛm no aba na ahyɛaseɛ no ara wobɛhunu ne mfomsoɔ na wapa kyɛw wɔ aberɛ a wɔntwe nkɔsi. Wo koraa deɛ wotie ayɛyie kyea me ato osoro ne ofam gyae yɛnka ne dɛm ɔse daabi mɛbɔ nkuro. Wobɔ nkuro obi a wadi adeɛ mfeɛ aduasa nnum ne akyire wayɛ abusuadua nipa a ɔse mene no yɛ baako ne din ne w'abusuadua mu. Obi a wadi adeɛ mfe aduasa nnum ne akyire yi, ɛdeɛn na ɛka kyerɛ wo? Ka wohu sɛ woamfa no gye amu abusuadua mu na hɔ ara na wahu sɛ ɛnyɛ ye. Ɛhɔ ara na nkoa kɔdwa atoa ntɛm. Yɛnyere na anka ɛma ne nkɔsi ansa na wakasa afei de mani me ho. Kurom hɔ sɛdeɛ nananom bi ka sɛ yɛgya wo koraa sɛ kɔne mpanimfoɔ yi ntena hɔ a bɛyɛ dɛn na hɔ adwo? Wo ara wo mpanimfoɔ a na wɔte hɔ yi kyerɛ sɛ Biribiara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ wobetumi ne wɔn atena kurom hɔ ama asomdwoe aba. Sum akyiri ka so. Yi wo ara sɛnea wo ara ho bɛtɔ wo a wobenya w'asomdwoe no. Wo ara koraa wote wo ho ase a, anka ɛyɛ. Ɔdaroma, Ɔsan akɔtena hɔ amfa asomdwoe amma. Wo ntam kɛseɛ na yɛbɔ ho ban. Ntam kɛseɛ na yɛdi no ni. Ntam kɛseɛ, ɛmu odu, yɛmfa nni agorɔ, na nananom a aka akyire aka abien nyinaa mfa nyɛ adesua. Yɛn mmesrɛ no ne kunu. Abɛbusa na ka biem sɛ, ɛɛ, deɛ ɛyɛ na ɛyɛ ya. Asɛ bɛtɔ no na mo nkyɛm adwene a. Mo se sɛ mmadɔ mu ewura wɔn a ne ona. Ei! Ɛsɛ a yɛdwa no no. Yerɛ ɔdɔ me duru. Ɛɛ ne na se mo ɔdeda sɛ ne pradeɛ. Ɔmo trɛ, ɔmo trɛ na ɔde to boase hwehwɛ mu nyinaa ma ba sɛ ba yɛ koraa no ɔsan bedi akyinnye wɔ ha. Sɛ asɛm no kɔ ɔtena ase adi Na ma ɔka kyerɛ kenkan krataa no na sɛ ɛnte saa a, ɛnam so a sɛ me, Madam Abruu, mede boa no fɔ. Ɔnya mma ne ɔkɔɛ mu adeɛ ɛna ne nua bɛma sɛ kɔfa krataa baeɛ. Pɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ krataa no mu na ɔno ara bɛka sɛ sɛ ɔgye ne fɔ de atum sɛ deɛ ɔyɛ no di mu na ɔde ma wo. Ampa ne kwan so no ho. Nanso sɛ bɛ akonnwa no deɛ ɔdi a ɛnyɛ yie. Madam Abruu, fa akonnwa no nto hɔ na wɔnkɔ. Mpanyinfoɔ yi kɔ ara sɛ sɛ yɛntumi ne no nso. Mpanyinfoɔ yi kɔ ara ma yɛpaatwɔ ma no sɛ.

Dɛ winom deɛ mma bi mma no a ɛnyɛ yie na mpanyinfoɔ koraa nso sɛ mma nnipa mma ɛnyɛ yie anaa wopɛ sɛ sɛ w'ano bɛbu dam sɛ no woaa na wo dea nti pagya wo ti na wode wo hwene dwene ho anaa wo mma no Job Job Job. Yiaw, Hanam sɛ otumfoɔ sen no no. Sesem, Yɛbra, wɔn de no bɛtenaa ha. Yiaw, Yiaw, Yiaw, Yiaw. Ɔsɛ mo de mɛka sɛ odi Asantuma anim fa nokorɛ.

Ɛne sɛ, mede too ho. Ɔse sɛ me ko no na n'ase na mose no tɔ ma fa sɛ wo too ho ansa na wakɔ ɛne kuta me. Kyɛ sɛ me ne ɔdɔ gyapɔ ma paa na ɛyɛ yerɛ paa no no. Yerɛ paa no no pɛ n'asɛm ɔdɔ no kɔ fa so kum ɔno ansa ansa na wakɔ ko no akɔdi nkunim. Job. Yom, yom. Sese me ɔte abɛnwa so deɛ te ha deɛ a. Yom. Yom, sese me ɔno asɛm na ɔnam aka kyerɛ no sɛ ntankɛseɛ yɛ kyekyɛ asanteman sɛ wode pra deɛ woanya na wokɔ.

Te sɛ sɛ ɔda hɔ de takasɛ abɔ no ne so ano no, ɔba ne hɔ sɛ, Sɛbe, Nana, sei a, ɔnam bɛ so ato dua di. Nanso ɔda hɔ apere sɛ ɔyɛ bogya, na yɛahwɛ ahu sɛ ɔnyɛ bogya. Saa bere a ɔbɛka sɛ, Sɛbe, Nana, sei a, ɔkɔ Nyame so deɛ, ɔgya hɔ deɛ, ɛnnɛ, ɔnni dɛ, nanso hɛma adu, abɔ no, ɔte mu. Enti. Mommɔ no mpaboa no. Ɔde de na sima no ano sɛdeɛ Yola sɛ no no sɛ abaayɛ ɔto so to fam wɔatie ɛna abɛka ne sɛ ne bɔɔ soɔ ti na aba a de na sɛ akonnwa no ɔnyɛ ɔhema wɔ ho bio de sɛ akonnwa na bɔ ti no ano no.

Enti, mpanimfoɔ no, n'akyɛ bɛba, n'akyɛ bɛbɛka mo ho, na eyi ama kɔ, na nkatoo so puro no nti ɛfɔn ahyɛ mo nsa, na biribi a ɔwɔ biara ɔyɛ biara ɔdan no ade ama mo, asomdwe aba, ne yɛɛ. Ti mo nam ho ɛno ano ewura se ɔkɔ ɔnyɛ gyinasema bio nti ɔnneɛma bi a ɔwɔ ne nkyɛn bi a ɔwɔ akɔnya bi ɔfa kɔma mpanimfoɔ no. Sei na ma bɔ hene ka asɛm fa sikasɛm bi ma no na hɔ mpanyinfoɔ no fa mo nsa ka biribiara ma ɛnya ɔhene ansa ɛbia obi awehwɛ mu ansa so sɛ no nso. Mona mo ho ɛ, na obiara ne fa koma ma mo. Akodi efiri ma dwom, akodi. Nkɔ, nkɔ, nkɔ.